Ki wen wan macalo Acholi bene wamiti dong ka lweny ci lweny ducu wan dong wacak lwenyo ci dong kenyo en bene obamiyo lworo i kom gamente, gamente nge ni en ka eling dong palo ba bedo tye. Wan pe onongo wamito lwakwa oto, wan ka jami otimbe wane wan ape kikum, dwi onongo teke jami mo keken otimbe apa. ki lutino me apar-ni pe guringo gibino bot lawi rwodi kany. Tutut ka gubino ci larwodi neno myero etim nining bot gamente pi to ma nongo otimme eno-ni. Ka pe gubino man en pe yeny ayenya ni to moni ka otimme kikuni ka gin oringo gubino kany eno ni myero ekeru Wa me Cowa Waraga wa pa latin lobo me Cowa Waraga, department mapat pat, bur kacokke pa rwodi cutcut. I neno kite ma nongo Acholi ben nongo myero ginen ni teko mutimme ni watim nining? Meno en aye kit ma wan Ker watimo kwede, wateri i yo ma nongo tye kit ma Ker tiyo kwede. Wan pe wamito dano wa onongo to, ento nek ma tye aneka apani. wan macalo lacol omyero wabed ki wang mabit me neno ni ka jami otimme ci watim nining meno en aye kit ma ker tiyo kwede.
Ci dong kit ma waniang ni Acholi kinekogi ki tungcel bene ya cak dong wawinyo ni madi mukene bene kinekogi yelle ma mego ma doge ogik-ki macalo rwodi me Acholi me neno ni kicobo lok me apar o ka kwene ki dong ka onongo giko i kor yo ngo ma tye ka weko yub eno ni tye ka gik.
Amito waco poti ni eh, wan macalo Acholi ada wa en omyero obed tye. Wane macalo lawi wodi me Acholi onen David Acana ma Gideon okembe gi lok ma tye pote. Ka jami ma kumeno tye omyero wan macalo rwodi me Acholi, elda me Acholi wapong pote lipim. ki wek ginene way forward ma ba timo nining ki ka ma wagik keni ento pe in iriyo dano ariya bino ba dano ma bino poti en bedo piny mulogo ni en aye kit me tic ene eno ka dong pe dano o ci in icit itel ka tela mogo in iwinyo awinya ni o dano to apa en macalo lewi rwodi kany dong nongo ngece pe iye Meno ka lok opote, en olwongo rwodi, olwongo elda, gibedo piny, gineno ni man omyero watim ngo, gia gicito bot latit lobo, ci wene wan macalo Acholi bene wamito dong ka lweny ci lweny ducu wan dong wacak lwenyo kuca, ci dong keny en bene obamiyo lworo i kom gamente. Amedde ngeyo ni en ka eling dong palo ba bedo tye. Mani ngom ma apar ni mito waco boti ni ngom ni eni pe ngom pa madi, eni ngom pa coli. Kare ma lyel ocoro atye won kom me gulu digri madi gubino i kacokke kany ma gulego ni kam Acholi romo ye gumiye apar wek omede obed Madi Game Reserve, Madi East Game Reserve. Ci Acholi okwero ni aa wan niang paka otyekowa, pe dong wamito winyo long me paka i itwa. Okwero gumad lacwac kare pa late ocora, an bene abedo i kacokke ni eni ma gin tye muno mo muwilo ngom kungo me paka. Tye ayele wek kare man obin en wa tung ka ma lwak wa tye iye ni en aye jami atye ayel gamente weng en aye eno pe te lokke ni nono ci omiyo wan wakwero lajwac macalo acholi ni wan niang kare mubedo ki lak hunting area game reserve oneko tyeko wa dong wan pe wamito lok me park amino bino odi kacel-li.

ma bene pe oba timbe eni pe oba timbe meno en aye jami ma tye dok wi rwodi tye oli rit i kom lwaki ma ni eni pud waba mede.
Kit ma iwaco kwede i lokki iwaco ni Wotwu me cito i apar ma lubbe ki peko ma obedo ka timme i apar ma dul dano mapol obedo ka lubo korwu ki lutela mukene ma i Acholi bene gin obedo ka wot kwedwu me cito. Ento wor ocito ci rano i pa bor. Tyen lokke iwaco ni Rwot me pa bor onongo dok tye ka tero ngat mapat en aye calo lawi rwodi, macalo Ker Madit, ki macalo lalub kor lawi rwodi me Acholi. Ngo ma Ker Madit tye ka timone me neno ni Wuribo wi rwodi me acolyo ducu kacel, wek ka ni kemme tye macalo rwodi, nongo lebwu, dwanwu tye acel i lok kom ngom apa?
Amito waco boti ni, nino atitiri ni lok me Ker, lok mupeke wa ceng tin opic pa luwi rwodi tye amede mere anyim. An macalo lukwara atye wek amede anyim dok wa joni cani ma gitimo ni pe bene tye pe bene wangeyo longo bene pe ki wakany awaco poti ni rwodi weng me acoli watye ki rwodi ma romo pyera apic weng kaka coka tye nongo walwongo gi nongo gupong kany i pim Rwod abiro kikene gitye ka timo gin moni eni. Abiro i kom pyero abic jo abiro-ni, rwod abiro, rwodi pyero abic weng gitye gugure kacel olang kumani. Bene ka walwongo kacokke calo tinino, weng gitye kany. Nongo weng gitye kany. Pingo-ni? Eh, lok me Ker pe obedo calo gin mo me tuku. Ker obedo gin anywala. Ka iwiro moni calo tin, dong mone nini ba kwanyo nini? Ngat mo ma kwanyo pe. En wek ineno rwodi pyero abic weng gitye ka acel, pe gupoke. Jo apiro cani, ma rwodi pyero abic jo apiro-ni, rwod me atyak Mandela bene tye iye. I kin wan neno ee Mandela bene tye iye ma guwiro wa mwaka elfu aryo twenty mwaka elfu aryo en guwire en Mandela eno ma atyak ci omiyo amito waco poti ni wan macalo rwodi apokapoka wa pe wa ceng tin walwongo kacoka lipim watye ki executive Watye ki executive ki tye executive tye watye ki minister wa wa wa jo ma tiyo botwa watye ki prime minister jo ma tiyo botwa spokman me ker tye jo ma tiyo i opic tye ma gitye pe gi watye amede ma ameda i kit pa coli ma eni bene jami ma tye ka timme eni wang ma watyeko. pe bene tye alokaloka mo mwaka mo watyeko tung ma tye atim be apar ni lawi rwodi pe obaweko lawi rwodi wa ceng tin tye iye libid bene wa rwodi mukene ni weng tye iye